Fel arfer, mae myfyrwyr Cymru yn parasite ni ddim gadelu gwlâu heblaw am sesh. Ond, mae y lle wedi herio 16 stiwdant o bedair prifysgol i gystadlu mewn chwe gêm feddyliol a chorfforol. Hyd yn hyn, genod Caerdydd sydd ar y blaen, ond mae 'na ddipyn i wneud cyn fedryn nhw alw eu hunan yn bencampwyr y Rhyng Golf Impics. Y sialens gyntaf heddiw ydy ffwtsgolff neu golff droed yn Saint Mary's Morgannwg. Pedair pêl-droed, naw twll ac wyth stiwdant hungover. Mae'r gêm yn cael ei chwarae yn union fel golff go iawn, heb yr offer drud. Tasg ein timau ni fydd taro pêl tuag at y fflagiau ym mhen arall y cwrs er mwyn ei chael hi yn y twll yn y nifer lleia o siots. Mae'r timau heddiw wedi gorfod dewis y ddau gorau yn eu mysg i gymeryd rhan yn y dasg. O'n i'n chwarae i'r tîm yr wythgrig fel am tua deg mlynedd felly dwi efo lot o fel experience yn pêl-droed. Dwi'm yn rili poeni am y tîm eraill, sa'm llawer o siâp yn nhw chwaith. Dwi 'di chwarae i tîm prifysgol, o'n i 'di capten tîm prifysgol. Yn anffodus dwi'n meddwl bod Wrecsam yn mynd i 'neud yn dda a mae fy enemy fi fwya'.

Da ni'm 'di prepario un o gwbwl i fod yn onest, da ni jyst yn mynd i fynd efo fo am hynna fwy o hwyl. Yr sy'r un o'n i'n dda am pêl-droed o gwbwl. Dwi ddim yn hyderus iawn, ond wi'n gobeithio y byddwn i'n yn curo merched o leia. Dwi yn nabod tad Gareth Bale, cweit Bale. Wel na, jyst yn caretaker ysgol gynradd fi so. Oh yeah, besties. Fi a Frank, friends for life. Mae'r twll cynta yn par ffôr, efo dyn bach melyn yn y canol i wneud pethau'n anodd. Ac offa nhw! I rai sydd ddim yn gwybod pa ydy'r nifer o shots ddylsai twll gymeryd i'w gwblhau. Ddylsai'r cwrs heddiw ddim cymeryd mwy na 32 o shots i orffen.

Wel, mae'n lot gwell nag o'n i wedi meddwl. Aberystwyth ar y blaen a Wrecsam di dechrau poeni, ond digon o dyllau i fynd. Dwi'n dweud dim, da boi.
Oh. Pa'r hawdd yma. Mae'r genod yn neud y bigger dance yma. Helo, ni fel y cach. Dexter o fama, ffaith bach i chi. I missed.
Mae o'n medru bach o bwyleg chi! Ond dim Cymraeg.
Yn ei gwella? Ie! Ie bryd!
Be di peth?
Be di peth? Na.
Erbyn hyn mae Wrecsam ar y blaen efo Aber a Bangor yn gydradd ail, ond be di esgus Sioned?
Aled, di'r ddau. Neb arall. Ti rhoi fi off yn gêm, Aled. Bangor out of bounds yn fanna. Bob lwc.
Ydi Aber yn medru neud yn well? Techneg hollol bizarre gan Dexter, ond mae o'i weld yn effeithiol. A rwan mae Wrexham yn copïo. O, yndi, troi. Dim y tro gyntaf i rymio twll chwaith, ond trydydd uh, gwaith fan. Rhywfaint y bai yn y fi, ond um, ond nath o rymio. Ond ddylsa mynd i ddylsa di mynd i fewn. Sglyfedd. Mae Wrexham

Ww, a mae ffom aber wedi mynd i pont.
Os iawn, sgwt. O, sguthan afiach. Ia, sguthan afiach yn wir. Ond mae Wrecsam yn fuddugol yn y golfdroed, a Bangor un siot yn well na Aberystwyth. Wrecsam felly ar frig y tabl rhyng Olympics.
Hapus efo'r result yna obviously dod yn cynta.
Yn amlwg 'da ni siomedig ond 'da ni 'di neud eitha da dwi me'wl. 'Da ni'n rili hapus. 'Da ni'n proud. Teimlada cymysg ia? Nes i ddechra off yn wael a fel arfer ga'l pedwar o'n i fel wel paid cymyd yn stone 'dan ni'n gorod ddechra siapio. Wel y ffaith oedd Aberystwyth yn stoned yn actually neud y chwarae'n well.
Alli fod yn onest, ie, ie. Dwi addo i mam. Paid ni wît. Wel, dwi'n meddwl bod deud o'r camera wedi helpu chi.
Nes ymlaen yn y rhwng Olympics, raffio dŵr gwyn.